Martin hmailei zong khi kan hun sok te le Martin kan ka tu suwa ne kan bigli tu chung kan mio zong kan secretary a Mathia le ceih pa mi cun kan lai mino hna he hmailei an chan chong an cha training pakhat zong tuan an cham a cham le timi kha kan ruat ngai zengong cun mipi lai mi cun NGO training kan tuah piak kan training hi kan kai nan du ton lo mindang ko te ram dang mi cun tangka di pakin kin workshop hin an som hna e

Five year kan mah kum na tlinnak ka ra cang lai i mah ka lian mah ka zong mah ka ra million mino vialte nan mah tha cang ṭem kha kan kan la kan i kan i bochan ko la mah te ni hin ni ah zong dawtmi zong sel kan talpi gai kan i lawm tak an nufa te in rai lai da suro se tu zong he Five year in is bus visa ki mam to nan chai lan ne na ga tampi nan tal pi chi lai nan pek chi lai ma de ma ga mui do tampi nan um na mui do na sen ta sak che me kan thiam na in se

zeikawl kanmah chan ah cun kanmah chan tu ahcun harmony nih a kal khomi miphun zeibantuk miphun kan ra zongah hawi le kom u le nau kan kan chun piak khomi miphun kan si khon an za kanmah chan 21st century min nih khin mah lungput na kan kalpi cang hna tin ke kha somnak he khan an nan dihlak sunglamnak tampi ngai

Pariat lawng kan rak chuah ka ti. Atu cu sawma kan ti mang kha man cu kan karh i tam tuk kan karh te. Yakhan hnu man tawng tam tuk kan karh i riantuannak a ṭhangchomi an si ti kha mithmuh in kan hmuh khomi si. Cucaah cun an riantuannak he lawmhpi an tlak tuk timi kha compliment ka van pek luhter hna ti kha chim ka duh. An cung zong tampi lawmhnak ka ngei pumpak in.

an thir te no how much khe an tin khe ka uar tukmi pakhat si mi nih khin na zaangfahnak le na zawlruahnak khi an theih hlan cu na theihmi ka zeiman an rel lo ti kan dawtnak hna le kan kheernak hna te khi mi nih an theih hlan chung cu zeitluk in nai theihter zongah zeitluk in nai thiamter tuk zongah khin dei lo khe Rian an rel lo. Kei Museum mikik hi a si ti khi kei Daung Van uar tukmi pakhat mino kan ca zongah, hruaitu kan ca zongah i theihter tuk nakin bawmh khi hmual a ngei ti khi chim ka duh. Cu ruang cun CYO nih an tuahmi khi mi bawmh a si. Cucahcun a mit, a min khi

producer timi um. Consumer timi cu a doktu, a hrawktu, producer timi cu a chuahtertu, resource pakhat a situ, a chuahpitu, a petu, makhakha resource a tuahtu khi mino hi kan si hna a si ti kha chim ka duh. Cun hruaitu zong nih khan kha bantuk resource kha tampi in chuah u si law consumer si loin producer a chuahpi khotu hruaitu kan si kha a biapi tuk hnga ti kha thazaang a si hnga maw ka ti. Cun mah kha khernak lei ti minung he midang zawnruahnak nih hin zong vialte hi bia a chim rua dah ka ti. Cun a pahnihnak a chim ka duhmi cu ka bia sau tuk sual lai cakhan kha ka pakhatnak za seh. Pahnihnak ah a chim ka duhmi cu mino kan si hna cio caah khan

Tahcun an tin cu love what you do, do what you love an timi khi na duhmi kha na duhmi kha tuah na tuahmi kha duh timi khi kan mino nih hin thei usih law a kan hlawkpi ko lai ti ka zum. Cun a donghnak lei ah van chim ṭhan ka duhmi cu cucu commitment neihnak lei ah mino nih hin kan i zuam bak a hau. Atu kei ka ratnak zong hi kai kai timmi cu hi zei kan tala anmah sinah kai tel ve timi participation pakhat sinak in khin ka van i pe. Kai nuamnak ti khi kai timmi si lo. Nuamh cu bawhnak sa ka chiah. Na bal tein khan kei i ka thinlung ka rami cu an lakah hin mino lakah le cun hruaitu lakah khin ka si khawh tawk te, ka caan te ka va pek ve le cute cu participation ka pek lo i te cu kai lungkuih ti khin kei ka ratmi a si. I tite khin simple tein ka ra. I ka hei chimtu mi cu uh,

A caan te kan kan upat thiam ahhin cun caan hi zazong vialte hi a smooth deuh thluahmah ko hna. Caan kan kan chak cun keimah hi minutes pakhat caan pahnih caan ka nei i ka caan ka dihla maka kha caan upat ka hau ka caan in ka pekmi thil ka caw ahcun kha tam tuk te nan caan kha ka hrawh i respect pek lo bantuk ah kai chung ka ruah cuahcun mi khi kanmah kan tlaimi khi kanmah cu kan i nuam ko lai natein mi dang caan vialte dawh kan sawksam cu an mi an cang thi ding an an pek mi hi cu mithmuh kan cim lo tak hna nan ra i kan nih Asia tak in tlai tak hna kan ra mi khi midang respect ko su ti khi kei cu ka zumh nu si meeting kan tuah tik zong ah zei kan tuah tik poah an tlai sual cu minung cu um kho si ca kan text message ma oh sorry sira oh chung law